א גוטן מארגן, דאנערשטאג פרשת בהעלותך. און שוין. דאנערשטאג פרשת בהעלותך גייען מיר אריין גלייך אין תורה, און אינבעטווין העמער הערן סחורה, און ס'איז זיין ביוטיפול, א הערליכע שיעור היינט. זאגט די הייליגע תורה אזוי, ס'האט מיר געלערנט נעכטן, אז די לווים האבן געהאט זייער עבודה וואס זיי האבן געדארפט צו טון, וואס מ'האט געטון מיט זיי, וויאזוי מ'האט זיי אויפגעהויבן, וויאזוי מ'האט געטון דאס און יענץ, און ואחר כן, און נאכדעם, פסוק כב בית, קאפיטל כז פסוק כב בית, ואחר כן, און נאכדעם, באו הלווים, זענען געקומען די לווים, לעבוד את עבודתם צו טון זייער ארבעט באוהל מועד אינעם אוהל מועד, לפני אהרן פאר אהרן ולפני עבדים פאר זיינע זין, כאשר ציווה ה' את משה, אזוי ווי דער אייבערשטער האט באפוילן דעם משה אלע לווים וועגן די לווים כן עשו, אזוי האבן די כהנים געטון להם צו זיי, צו די לווים, זיי מסדר צו זיין יעדער ביי זיין ארבעט.

זיך איין צו זאמלען פאר די פארזאמלונג ביי עבודות ביי די ארבעט אין אוהל מועד אין אוהל מועד אינטערעסאנט רש י פרעגט וואס הייסט אין א אנדער פלאץ שטייט פון דרײַסיק יאר ווי דענקסט וואס האט עס דא שטייט פון פֿינף און צוואַנציק יאר זאגט ער עס האט גענומען פֿינף יאר די טרעינינג פֿינף און צוואַנציק יאר האט מען אנגעהויבן די טרעינינג און נאך ביי די דרײַסיק האט מען גרעדזשועיטעד און מען האט אנגעהויבן צו טוען אפישעלי פולי די עבודה. דא די לעלעווי מבאר חומש ועשרה שנין לעילה יעשי לחיילו חילה, קומען צו דער חי' צו ארבעטן דארטן, מפלחם משכן זמרה, צו ארבעטן משכן זמרה. און מבין חמשים שנה מען ריטייערט שוין ביי די פופציג, אזוי ווי מען ווערט פופציג יאר אלט, ישוב מצוה ועבודה זאל מען זיך צוריק קערן און זיך צוריקהאלטן פון די שווערע עבודות, מען ריטייערט שוין ולא יעבוד עוד, עס זאל נישט טון מער די שווערע ארבעט, און בין חמשים שנין יסב מחיל פלחנו ולא יפלח עוד, נאר וואס דען, בשיירת צאצאיך ווען ער זאל באדינען און העלפן זיינע ברודערס, באוהל מועד און אוהל מועד לשמה משמרת ועבודה לא יעבוד אבער די עבודה זאל עס נישט טוהן, ער זאל היטן דעם היטונג און וואס מיינט צו זאגן ער זאל נאך אלץ טוהן ער טוט נאך אלץ האבן ארבעט וואס זענען נישט קיין שווערע ארבעט, וואסערע מינע ארבעט? למשל העלפן ווען מען לאודט ארויף און מען לאודט אראפ, ווען מען מאכט צו, מען לייגט, ער העלפט נאך אביסל אין ביים זינגען, צו זינגען ביי די ניגונים דארט קען מען האבן אלע פאר א בעריטאון און פאר דאס נאך, בדרך כלל האבן די עלטערע קולות און די יונגערע קולות יעדער איינער געזינגען דארטן ביי די שירה ככה תעשה ללווים און אזוי זאלסטו טון ללווים צו די לווים במשמרותם ביי זייער היטונג. גיימיר יעצט אריין אין נביא זכריה נביא ווייטער זכריה ד'. קאפיטל ד פסוק ח' ויהי דבר השם אלי לאמור, און ס'איז געווען די ווארט פונעם אייבערשטן צו מיר אזוי צו זאגן, והוה פסגה ונביאה מקודם השם עמי לאמור, ידי זרובבל, די האנט פון זרובבל, יסדי הבית, זיי האבן געגרינדעט דעם הויז הזה, וידיו תבצענה, און זייערע הענט, זיין הענט וועט עס ענדיגן, יעצט פארענדיגן, און ער זאגט אים אזוי גייט געשען, וידעתם דאס וויסן, ווען די ווען דאס גייט געשען העסטו שוין וויסן, כי השם צבקות שלח אני אליכם, אז ווי א סימן, איך זאג ענק יעצט נביאה, אבער איך איך פרעדיקט ענק יעצט, איך פארצייל ענק וואס גייט געשען דא, און ווען ס'גייט געשען דעטס וויסן טאקע אז אז וואס כ'האב גערעדט איז געווען די דבר השם, כי השם צבקות שלח אני אליכם, דער אייבערשטער האט מיך געשיקט צו ענק, ידי זרובבל שלי למבנה בית ההודיים, וידו ישכללני, וסיידי נערי השם צבקות שלחני לאנוס נבואה לחוים. כי מי בז ליום קטנות, ווען מ'האט אנגעהויבן, ווען כורש האט אנגעהויבן, געזאגט איר לכתחילה מ'גייט בויען די בית המקדש, האט ער געגעבן די פלען, די פלען איז געווען א קליינע בית המקדש, א קליינע בילדינג, און די עולם איז געווען ברוגז, און מ'האט עס פארשעמט, מ'האט עס אראפגעקוקט מיט, דאס בויסט פון בית המקדש א קליין שטיבל? אה, נע, עס פאסט נישט. סאו דער וואס האט וואס האט געפילט דעמאלטס אז ער איז פארשעמט געווארן ווען עס איז געווען קליין אזוי, ושמחי זאלן זיך פרייען וראי' זאלן זען, עס איז אויבן הבדל, די אבן הבדילה איז געווען אזא אייזן פון בליי וואס האט מען גענוצט צו מעסטן און צו צו מעזשערן און זען טאמער ס'איז א ווי דאס הייסט א לעוועלער, יא, און בכלל פאר אלע קאנסטראקשען בילדערס אלע די קאנטראקטערס זענען געשטאנען מיט א אבן הבדיל, און ווען מ'וועט זען דעם זרובבל וראיה זאלן זען עס אבן הבדיל ביד זרובבל אין די האנט פון זרובבל עס מיינט זיך אז ער גייט עס בויען שבעה אלה, ס'גייט זיין זיבן מאל די סייז. פון די ארידזשינעל פארם, עיני השם המה משוטים בכל הארץ, דאס זענען די אויגן פונעם אייבערשטן וואס פארשפרייטן זיך און קוקן אויף די גאנצע וועלט, די אייבערשטער וועט זען, ס'זענען אזוי ווי אייז, היינטיגע צייטן פארשטייט מען וואס ס'מיינט אייז, אז ס'זענען אייז אויף די אלע מענטשן וואס ווילן טון שלעכטס, העלן ווערן גלייך ריפארטעד, ווי מ'זאגט, מ'וועט גלייך זען וואס גייט פאר, דער אייבערשטער וועט באווייזן אויף אלע זיבן, ס'וועט, מ'וועט קענען זען די די ווער ס'וויל טון שלעכטס איז איין פשט נאך א פשט איז עיני השם המה שויתים ולי נראה לעשות אשר כן והיא רואה עשה דרבו ועל זה הוגן הדבר ס'דא אפאר פשטים אויף דעם אבער אז בעצם דער אייבערשטער וועט וועט אפהיטן און וועט האלטן א אויג דערויף הרי מאן היא דאיכא דבשר יומא דיין על בנינה דהי' זייער, דער וואס האט מיר געזאגט אז דער בנין איז א קליינטשיגער, הלא יוסיף ויחדל, יעצט וועלן זיי זיך פרייען, כד יחזב ווען זיי וועלן זען יעצט אבן משכלתא, ווען דער מעסטער שטיין בידו די זרובבל אין די האנט פון זרובבל, שבעה נדבכין כאילן, זיבן מאל אזוי גרויס ווי דעם, קדם השם גלאון עובדיו בין אנושה בכל ארג, פארן אייבערשטן איז אנטפלעקט די אלע וואס ארבעטן, אלע מענטשן וואס ארבעטן בכל ארג אין די גאנצן לאנד, ועיין ועומר אליו. האב איך געענטפערט און איך געזאגט פאר אים אזוי, מיין שניי איז זייסע מועילה על ימין המנורה ועל שמאלה, איך האב געזען די צוויי זייסען אויף די רעכטע זייט און אויף די לינקע זייט, דאס אז ס'קוועטשט זיך אויס פון זיך אליינס האב איך פארשטאנען, דאס וואס האסט פריער געזאגט לא בכח ולא בחיל כי אם ברוחי, אז אונז האב מיר גארנישט דארפן טון נאר די אייבערשטער האט אלעס טון, אבער וואס פשט אין די צוויי זייסען וואט רעפרעזענטס די צוויי די צוויי אלבערט נאר בוימער? ועשיר וזל מאטליי מוט ריין זיסאיהו א אילאין, וואס זענען די צוויי זייסען אויף די צוויי זייטן על ימין מנרתו אויף די רעכטע זייט פון די מנורה? נאך שמאלען אויף די לינקע זייט, ואען שיין איז ואומר אליו, האט ער זיך, האב איך זיך אנגערופן א צווייטע מאל און געזאגט צום מלאך, מאי שתי שיבולי הזיתים, וואס באדייטן די צוויי צווייגן פון די זיתים, המריקין מעליהם הזהב, וועלכע שטייען לעבן די צוויי גאלדענע קריגלעך און ס'גיסן זיך אראפ פון זיך אליינס די אויל וואס איז לויטער אזוי ווי גאלד, וואס זענען די צוויי? והסיבת עניני איז ואמרת לי, מה תראין שיבולי זיתיו דביד תראין ווי א טריין איז כרטבן דדהב, דעם ריקן מן האין משכו לבויצינא דהבה, וואס איז פשט אין די צוויי, וואס איז די רמז פון די צוויי שביל הזיתים? האט ער ענטפערט ער ווייטער, האט ער געענטפערט מ'וועט זעהן, מ'קען נישט זעהן שפעטער ווייל מ'ענדיגט זיך שוין דא און יעצט איז יום חמישי, אבער ס'ענדיגט דארטן אז דאס איז געווען קעגן ישעי' כהן גדול און זרובבל וואס רעפרעזענט די צוויי וואס וועלן מאכן אז דאס זאל געשעהן.

אין מיין ראץ עס קומט צוזאם אין מזרח און אין מערב מיט צפון און ים. סאו וואס איז פשט אין די קאפיטל? ס'איז זייער א שיינע קאפיטל. די קאפיטל האט דוד המלך געמאכט ווען ס'איז געווען אין די צייטן פון בית המקדש ווען א מענטש איז אדורך געגאנגען פיר שרעקליכע זאכן וואס איז געווען זייער סקערי עספעשל אין יענע צייטן דורך פארן א ים אדער איינער וואס איז געווען קראנק און ער איז אויסגעהיילט געווארן אדער איינער איז געגאנגען אין תפיסה אדער איינער איז געווען אין א מדבריות און וואס נאך? איך האב געזאגט אלע פיר? דעמאלטס האט מען געדארפט ווען מען איז ארויסגעקומען כדי צו דאנקען דעם אייבערשטן האט מען געמאכט א, היינט זאגט מען פלעין טענק יו השם, אמאל האט מען געברענגט א קרבן תודה, אבער דוד המלך האט שוין געזען ברוח קדשו אז דער בית המקדש גייט חרוב ווערן, און וואס וועט זיין דעמאלטס אז מענטשן וועלן דאנקען דעם אייבערשטן, האט ער מייסד געווען די קאפיטל, ווי די קאפיטל שטייט דארטן, ויצעק אל השם, אלע זאכן וואס וואס מען וועט בעטן און מען וועט זאגן דעם אייבערשטן, הוד יודי לשם חסדו, הודו לשם כי טוב כי לעולם חסדו. און ס'איז א אינטערעסאנטע זאך פארוואס זאגט מען אונז עס ביי מנחה? כדי צו פארשטיין דאס דארף מען עס פארשטיין אביסל פריער. פארוואס זאגן מיר עס קבלת שבת? לכי נרננו להשם, די גאנצע לכי נרננו איז דאך אויך פון וואס איז עס? קאפיטלעך תהלים, רייט? פון לכי נרננו ביז. ביז כ ג אב נו ביז ברכי זאגן מיר צו נאר קאפיטלעך תהלים, סאו וואס איז פשט אין דעם? און דאס איז אריין געגאנגען אין די יער פיפטין פיפטי פייוו אין א בית מדרש עניוועיר אין די וועלט, פרייטאג צונאכטס האט זיך עס אנגעהויבן וויאזוי? די קבלת שבת וויאזוי האט זיך אנגעהויבן? שטעל דיך פאר ביז פיפטין פיפטי פייוו וואקסט אריין בית מדרש, מען גייט יעצט דאווענען קבלת שבת, מעריב, וואס האט מען געטון? מ'האט אנגעהויבן ברכו את השם המבורך, ווייל אמת איז געווען ברכי את השם המבורך, מ'האט זיך אנגעהויבן גלייך ביי ברכי, ס'איז נאכנישט געווען קיין שום פרי, די איינציגסטע זאך וואס איז יא געווען איז, שטייט אין די גמרא מסכת שבת דף קיט י ט, שרייבט דארט אין די גמרא אז ווען מ'גייט ארויס זיך מקבל זיין שבת זאל מען זאגן בואי ונצא לקראת כלה לקראת שבת מלכותו, סאו וואס איז געווען דאס? דאס איז געווען אז אינטענשאן אז מען גייט יעצט זיי מקבל זיין שבת איז נישט סתם א רעגולער פרייטאג צו נאכטס. די די צדיקים די תלמידי חכמים די די די תנאים און אמראים האבן געזאגט גיי נישט סתם צו ברכות השם וברך און דאווען אזוי ווי א רעגולער פרייטאג צו נאכט יעדע דאנערשטאג נאכט מעריב, נאר בואי ונצא גיי גיי ארויס לקראת שבת, לייק וועלקאם די שבת, און דאס די שטיקל איז די איינציגסטע פון קבלת שבת, פון די גאנצע קבלת שבת וואס קומט נאך פון די צייטן פון די גמרא. נאכדעם איז עס געווען אזוי, ווער ס'איז געווען א בעל השגה האט געוואוסט אז מ'גייט יעצט וועלקאמען שבת, און ס'איז געווען א זאך וואס איז אין א מוח'ן האט ער געקענט קאנעקטן צו דעם. די בעלי מקובלים, זיי זענען אריינגעגאנגען אויף א גאר א שטארקער אופן, זיי האבן צוגעלייגט נקרא קאלט תפיחין קדישין. יא, ווייל אז קוקסט אריין אין זוהר זעסטו מורא'דיגע זאכן וואס שטייט דארטן ווען ס'קומט אן די שבת הברכי. וויאזוי ווייס איך וואס שטייט דארט אין זוהר? און כגוונא. כגוונא די אינעם מסייעתן לעילה באחד אויפן חו. די גאנצע כגוונא איז א שטיקל פון זוהר וואס פארציילט וואס געשעהן דעמאלטס. יא, געב מיך די סידור דא. און א זייער אינטערעסאנטע זאך אז די די זוהר פארציילט עס באט נישט יעדער איינער האט געוויסט וועגן זוהר, זוהר איז געווען א באהאלטענע זאך וואס נאר בעלי מקובלים האבן געלערנט, און במילא ווען עס איז געווען אין די אין די יארן דעמאלטס האט נאך קיינער נישט געטוהן עפעס עניטינג מער ווי בעיסיקלי צוגיין צום דאווענען און אנהייבן די ברכי, אפשר האט מען געזאגט בואי ונצא, אבער מיט דעם האט זיך עס אנגעהויבן, ברוך השם וברך, ברוך השם וברך, און מיר געגאנגען ווייטער. און כגוונא שטייט דא דעמאלטס אז קודשא בריך היא אחד לעילא לא יוסף על כרסי דקרא אי עדת אבידע ז אי ברז ד אחד גברא ונראה לעיל דמי אב אחד באחד והוא כמ רז השם ואחד שמו אחד אז דער אייבערשטער לייגט זיך זעצט זיך נאך שרוב אויף זיין בענקל אויף זיין כסא הכבוד און דעם פארציילט ער רז ד שבת דער סוכות פון שבת אי איז שבת דאס אחדא ברז ד אחד למשל א רז ד אחד און די גאנצע זאך וואס איז פארציילט וויאזוי ס'קומט אן ביז כדאין שעריסא דאצלוסא וכו' מען איז אתר און בנשמות החתם טוט זיך אן מיט נייע נשמות די נשמה איז הייס דעמאלטס כדאין דעמאלטס שעריסא דאצלוסא לברכו לה בחדוה דעמאלטס קען מען אנקומען צו דעם מיט אזא שמחה צו זאגן מיט א גרויסע שמחה בנהירה דאנפין מיט א מיט א מיט א ליכטיגקייט פונעם פנים ולומר און מען זאגט דעמאלטס ברוך שם מבורך. אז די קדוש שבת די מעלה שבת און ברוך השם מבורך דא א פי ק די ברכו ם מקור די חי עס קומט אויס דאס אלע ברכות און ער דיסקרייבט אין דיטעיל וואס געשעהן דעמאלטס ווען מען זאגט ברוך י אבער פארדעם כדי ווען מען גייט ארויס גיין פון די וואך פון די זעקס טעג פון די וואך מען גייט אריין אין שבת וויל מען דאנקען דעם אייבערשטן אדער ווייל מען קבל אים אין די אין די סיקסטין סענטשרי דאס מיינט צו זאגן שוין אין די סעווענטין האנדרעדס האבן זיי אנגעהויבן און זיי האבן מייסד געווען אז מען זאל זאגן זעקס קאפיטלעך תהלים

פון לכין אריין אויס פאר זונטאג. נאכדעם פאר מאנטאג שירי לה' שיר חדש, שירי לה' כל הארץ, און מען דאווענט און מען בעט און מען זאגט דעם אייבערשטן נאכאמאל און מען דאנקט זיך דעם אייבערשטן פאר אלע חסדים פונעם צווייטן טאג. און עס קומט א שיין מהלך טאג להארץ אי שמחי עם רבים איז פאר דעם דריטן טאג פאר דינסטאג, מזמור שירי לה' שיר חדש איז פאר מיטוואך, א שיין מהלך עיר יזי עמם איז פאר דאנערשטאג, און יעצט גייט מען גיין פאר שבת גייט מען זיך גרייטן זאגט מען בואי ונצא לקראת סקאלא לקראת שבת און פרייטאג וויל איך שוין יעצט וועלקאמען דעם שבת לקשת אכלת אפיכם קדיש מזמור לדוד הוביל אדונישם בני עילם דאס איז א קומט מען שוין און פרייטאג ווייל פרייטאג איז שוין גרייט מען זיך שוין אויף פאר שבת די גאנצע פרייטאג איז שוין א שטיק שבת ס'איז ערב שבת הייסט שוין נישט פרייטאג ס'הייסט ערב שבת ממילא אז ס'ערב קוק נאך דאס דא שטייט ערב שבת. פרייטאג איז נישט סתם א רעגולער פרייטאג, די זעקסטע טאג, פרייטאג איז שוין ערב שבת, און מילא ס'איז ערב שבת, איז שוין שבת, איז שוין א חלק פון שבת, בעט מען די אלע זאכן, און מען ענדיגט שם עוז לעמו יתן השם בריתם בשלום, נאכדעם זאגט מען די אנא בכוח וואס איז פון ר' נחמיה בן הקנה, וואס ליגט זייער אסאך זאכן אפי' קבלה אין דעם, ווי מען זעט אין די זייט, די אלע שיימעס דא, אבג ע, טאץ, קרית אתא, די אלע זאכן. און נאכדעם איז געווען יענע צייטן איינער פון די בעלי מקובלים געהייסן הרב שלמה אלקבץ, און ער האט געמאכט א פאום, א פיוט, צו קענען עקספרעסן וואס ס'קומט יעצט פאר, האט ער געזאגט לכה דודי לקרא השכלו, וועגן די קבלת שבת, פני שבת נקבלו, קבלת שבת, כ'גלייב מ'גייט וועלקאם דעם שבת, איז עס געווארן, ער האט געלייגט זיין ערשטע אות יהיה שלמה הלוי, פון אותיות, סאו ער האט ווייניגער כאטש קיין סידור און אויסער ווייניגער ער זיגט ער זאל וויסן ווען ער זינגט שמור וזכור און נאכדעם לקראת לקראת שבת נאכדעם מקדש מלך און נאכדעם התנערי און נאכדעם התעוררי לא תבושי בעולם שישי יאמר אשמור און נאכדעם בואי בשלום עטרת בעלך וגם ברנה ובצהלה

יעצט זעמיר שוין רעדי צו מקבל שבת זיין, קומט מיר א מזמור שיר ליום השבת, דאס איז די קאפיטל פון שבת אליינס וואס אדם הראשון האט געשריבן, טוב להודות להשם, ווייטער אלל אבאוט גרעטיטוד, דאנקען דעם אייבערשטן, טוב להודות להשם, נו מען ענדיגט מען מיט השם מלך הארץ לבית וואס איז א חלק פון דעם, און נאכדעם קייט מען צו כ ק גאווערנאר וואס מען זאגט די שטיקל זוהר וואס איז דעסקרייבט וואס איז געשען, און יעצט קומט מען אריין אין צבחי, מיט א ריכטיגע הכנה, איז געקומען דער הייליגער בעל שם טוב הקדוש, דער הייליגער זיידע דער בעל שם טוב איז געקומען און געזאגט אזוי, וויבאלד מנחה איז שוין א חלק, וויבאלד ערב שבת איז שוין א חלק פון שבת, איז נאך פאר מנחה, לאמיר אריינברענגען און מאכן די מנחה אויך א חלק שוין פון די שבת'דיגע דאווענונג, כאטשיג ס'איז נאך א וואכנדיגע דאווענונג, אבער מען גייט אריינברענגען אז דאס זאל שוין זיין א חלק פון די דאווענען פון שבת, ווי אזוי טוט מען דאס? אנשטאט צו געבן א קום אריין, אשרי רוחך אשרי רוחך, די לאזט שוין נישט אריין קיין הללו קה אז קאליסקא שמער אויך עס איז א פלעינע מנחה אזוי ווי עס איז געווען מעריב פארדעם איז ער געגאנגען און געמאכט די מנחה זאל אויך זיין הוי רדו הדויזע לקיים לקיים וואס זיין לקיים ווטעווער עס איז שוין געווארן א חלק פון די מנחה האט מען געמאכט קודם וויבאלד יעדער איינער איז ארויסגעגאנגען פון די זעקס טעג פון די וואך און מען איז אריין געגאנגען מען גייט אריין גיין אין שבת יעצט ווי שבת הייסט א עלמא דחירא, וואס איז, וואס איז, וואס איז מסחרית, וואס מיינט צו זאגן אזוי, דורכאויס די זעקסע פון די וואך, האט דער בעל שם טוב געזאגט אזוי, די פיר זאכן וואס שטייט דא אין די קאפיטל פון הודו לה' כי טוב, איז נישט נאר א פיזיקעל זאך אז מען גייט ארויס פון די, פון א מדבר, אדער מען גייט ארויס פון שפיטאל, אדער מען גייט דורך א ים, אדער מען גייט דורך תפיסה, ער זאגט ספיריטשעלי גיימער אונז דאס אלעס דורך, יעדע איד, וועלכע איד גייט נישט דורך דאס, דורכאויס די פיר, דורכאויס די זעקס טעג פון די וואך. מענטשן זענען אין תפיסות, זענען נעבעך איינגעשפארט אין זייערע אדיקשאנס, אין זייערע וועג, זיי קענען זיך נישט ראנגלען, זיי זענען סטאק מיט די יצר הרע געוועלטיגט אויף זיי, מענטשן זענען קראנק נעבעך, זיי גייען דורך געפערליכע קראנקייטן, צו ס'זאל זיין ספיריטשול צו פיזיקעל צו עמאשענלי, גייען דורך געפערליכע, כ'העל נעבעך קראנק, און פלעין קראנק, איך איך וואלט געוואלט נישט דאס טון און נישט יענץ טון, אבער מיין קראנקייט לאזט מיך נישט, דא מענטשן וואס זיי גייען דורך ימים, געפערליכע געפערליכע ימים גייען זיי אדורך, פון פון אושענס פון שווערע וואסערן וואס זיי שווימען דורך, און די מענטשן וואס גייען דורך מדבריות זיי פילן ליידיג זיי האבן נישט קיין טרינקן קיין וואסער קיין גארנישט צלמו נפשי אלקים זיי זענען דארשטריג, עס קומט אבער שבת, שבת איז דאך נאר איינע, שבת איז דאך נאר די איינע, שבת איז עפעס ברענגט דאך אלעס אריין דא, ווי דער בשם הקדוש יעצט ווען ער קומט אריין ביים בעל שם טוב אין בית מדרש טוט מען אלע זיך אנטון טלית פון פרייטאג צו נאכטס, קענסט דיך פארשטעלן די מסנגדים וואס גייט פאר דא וואס גייט דא פאר מיט ענק. טרונקט אונטער לייזער, מען איז אריינגעגאנגען אין א בליספול סטעיט אוו מיינד, דאס קען מען נישט מסביר זיין, ס'איז געווען א נייעס, היינט איז פלעין, מען גייט צו עפעס אויף בית מדרש, דאס איז חסידיש בית מדרש אדער נישט חסידיש, ס'איז נארמאל, מען ווייסט חסידיש בית מדרש גייט אריין ס'איז א פייער פרייטאג צונאכטס, און אין אנדערע פלעצער נישט אזא פייער, אבער דאס איז די מנהג אזוי, דאס איז די מנהג אזוי, דעמאלטס איז געווען עפעס א נייע מין זאך, ערגעץ אין מעזשביזש עפעס א שטיבל דארטן, עפעס מורא'דיג, מוזט אהין גיין פרייטאג צונאכטס, עס האט זיך אזאנס נישט געזען אין דיין לעבן, ס'אַ נײַ מין זאַך, האָט אַ לײַס און פֿרײט זיך, אוי דער השם גיטוי, כי לעולם חסדוי. מע דאַנקט דער אייבערשטער, יעצט איז געווען אַזאַ מין זאַך, מ'האָט אָנגעהויבן צו זאָגן די קאַפּיטל, מע זאָל ברענגען אַ דאַנק פֿאַרן אייבערשטן, אַז אַפֿילו מ'איז נישט דורכגעגאַנגען אין אַ פֿיזיקל פּלאַץ די אַלע זאַכן, אָבער ברוחניות יעדער איינער גייט דאָס דורך, און יעדער איז אַרויסגעגאַנגען פֿון דעם, און ממילא יעלי שמים, יעלי תהומות, מ'איז אַרײַנגעגאַנגען, און ס'איז געווען עפּעס אַזאַ מין עקספּיריענס דאָס. אזוי ווי מ'קען מען קאנעקטן אפילו היינטיגע צייטן צו די תפילה ווען מ'זאגט עס, זאגט זיך עס אביסל אנדערש, מ'קומט אריין מ'דאנקט די אייבערשטער נאך זעקס טעג איז אדורכגעגאנגען, כ'האב געסטראגלט, כ'האב געהאט שוועריקייטן, כ'האב געהאט אפס, ירא שמים, מ'ארויפגעגאנגען אין הימל, און איך בין געווען הימל, איך האב געהאט א הימל מאמענט אינמיטן די וואך, אבער יא די תהומות, און פלענטי אראפ, פלענטי אריינגעפאלן אין די תהום אריין, און מיינסט איך געב אויף? א מכה! איך שטיי דא און איך זאג הודי' לשם כי טוב, שכוח פארן מיך ארויסשלעפן פון דארטן, איך בין געווען אזוי איין טאג א מלאך, און פיר טעג א גלח, און ארויף און אראפ, אבער אפילו איך פלי ארויף און אראפ, בין איך נאך אלץ דא, און איך שטיי דא יעצט און איך בין מקבל שבת, ש כ וואס איך בין דורכגעגאנגען און איך גיב נישט אויף, דאס אלעס איז מודיע חיזוק וואס דער בעל שם טוב האט אריינגעלייגט אז אונז זאלן מיר זיין אונז זאלן מיר קומען יעצט, אנ ש חילוק וואס איך בין דורכגעגאנגען, אלע פיר שוועריקייטן וואס איך בין דורכגעגאנגען, איי מעיד איט טרו, איים העיר, איך בין דא אין בית מדרש, איך שטיי יעצט דא און איך בין גרייט יעצט מקבל שבת צו זיין. סאו די קאפיטל גייען מיר יעצט לערנען יעצט, מען הייבט עס אן נאר די ערשטע פיר פינף פסוקים,

פון די לענדער פון מזרח זייט און פון מערב זייט מיט צפון פון צפון זייט און מים, און פון די אינזלען פון די ים מאיי הים, מים אדער קען די תרגום טייטשן עס פון דרום זייט, אדער קען עס מיינען מאיי ים, מאיי הים, פון די אייזלענדס, אינזלען. נאר פון פון איבעראל, פון די אלע מין אלע פלעצער ווי אונז האבן ארומגעגאנגען האט ער אונז צוזאמגעזאמלט, תוהו ביים מדבר רבי שמעון דורך די וואס האבן געבלאנדזשעט אין די מדבר אין אזא וויסטן וועג, עיר מושב לא מצאו, א באזעצענע שטאט האבן זיי נישט געטראפן, זיי האבן נאו וועיר טו סעטל, זיי האבן זיך ארומגעדרייט און נעבעך אויסגעמוטשעט אריין אין א מדבר, רעבים, זיי זענען געווען הונגעריג ים צו מים און אויך דארשטריג, נפשם בהמתיס עתיו. זייער נפש ווערט אין זיי איינגעהילט, דאס הייסט איינגעוואויגן מיט פון גרויסע צרות, זיי האבן נישט קיין עצה וויאזוי מ'זאל זיך ראטעווען פון די צרה, און זיי און זיי זענען אזוי נעבעך און זיי ווייסן נישט וויאזוי גייט מען טון דא, די איינציגע זאך וואס איך קען טון איז בעטן דעם אייבערשטן, ויצעקי אל ה' והצל להם, ממצוקותיהם יצילם, סאו דאס איז געווען, ביז דא גייט עס פון די היינטיגע כתבים. אבער עס איז געווען א מעשה, דער רבי ר' מעכל זלאטשובער איז געווען א תלמיד פון באר שבע קדוש, און איינמאל איז ער אנגעקומען צו דער שטאט, וואו איז ער אנגעקומען? קיין בראד מיין איך, ער איז אנגעקומען אויף די שטאט בראד, און בראד איז געווען אויף שבת איז געווען א א מסנגדישע שטאט, בראד איז געווען א מסנגדישע שטאט, וואס טייטש מסנגדישע שטאט? דעמאלטס איז יעדער געווען א מסנגדים, ס'איז נאך נישט געווען חסידות איז געווען נאר א קליינע גרופע, יעדער איז געווען א נישט חסיד איז געווען א מתנגד וואס הייסט באט ס'איז געווען מענטשן וואס זענען געווען כ'האב נישט קיין אהנונג ווער זיי זענען איי דאנט קנאו זיי לעט דעם יו בי יו און דאס נאר געווען מתנגדים וואס האבן געזען אזא מין כת דעי וואנטעד טו גאו אוט אלל אוט ווי מ'קען נאר אונטערלייגן א פיסל און אומברענגן דעי דעי כת דעי דעי כת החסידים דעי שרעקליכע כת וואס זיי טוען אזעלכע מאדנע זאכן זיי זיי טאנצן און זיי שפרינגען און זיי זיי דאווענען פריי צונאכטס מיט א לייסם ווי דאס געהערט געווארן, ס'איז געווען זייער זייער מאדנע און זייער אינטערעסאנט. סאו אין בראד איז געווען א ישיבה, א קלויז, ס'איז געווען א קלויז אין בראד, און זיי האבן געזיצן דארטן, אסאך חשוב'ע אידן האבן געזיצן דארטן, דארטן איז געווען דער נודע ביהודה פאר געווען פאר געווארן רב אין פראג, און ס'איז געווען א איד וואס האט געהייסן הרב חיים צאנזער, נישט נאט טו בי קאנפיוזד וויט די צאנזער רב, ער איז געווען א גאון, א גאון הגאונים, און ס'איז געווען א בעל עריגת הבושם, נאט טו בי קאנפיוזד וויט די צעהלימע עריגת הבושם נאך פאר אים איז געווען. וואס האט געמאכט א ספר עריגת הבושם וואס איז געווען גאונים און דארטן איז געווען אויך נאך אסאך בחורים'לעך וואס האבן געלערנט דארטן וואס זענען געווען גרויסע למדנים און כ'רעד נישט פון די דריי וואס כ'האב אויסגערעכנט זענען געווען צדיקים קדושים עליונים באט ס'איז געווען אויך בחורים וואס זענען געווען די עיקר דארטן וואס האבן געוואלט יעצט ארויסגיין אויף א פראטעסט מ'גייט יעצט מוחה זיין קעגן די חסידים וואס איז געווען די מסיבה רבי מעכל זלאטשובער איז געקומען אויף שבת דארטן האט מען דארטן אויסגערופן ס'גייט זיין א טיש פרייטאג צונאכטס נאר דזאסט פאר שיינע די טישן, אמאל איז נישט געווען אזוי היינט, מ'געט א לייג אראפ ברענטשעס ביידע זייטן, מ'הענגט אויף א סיין צאלי וועראוני, און און ס'ווערט א א ביוטיפול מצב, און ניין ס'איז געווען א מאדנע זאך, מ'האט נאך קיינמאל נישט געהערט פון דעם, די טיש איז געווען פשוט, אז מ'איז געקומען צום גוטע איד צו זיין טיש פרייטאגס צו נאכטס, דארט ביי זיין טיש, ביי אים אינדערהיים, מ'האט זיך אראפגעזעצט ארינעם טיש, און ער האט געזאגט תורה, און ער האט געזינגען אביסל, ס'איז געווען א נייע מין זאך, ס'איז נאכנישט געווען פארן דאס, ס'איז געווען אזוי א נייע דערהער, מ'האט נישט געוואוסט וואס ס'מיינט, א טיש. ס'איז געווען אזויווי וואס אזויווי אזויווי פֿערציק יאר צוריק ווען מ'האט געוואוסט די ווארט קומזיץ, נאר געוואוסט ביי ר' שלוימעלע דאס, קיינער האט נישט געוואוסט וואס עס מיינט, קום זיץ, וואו זאל איך זיצן? יא, קום זיץ, קום זעץ זיך אראפ דא. ס'איז געווארן א חדש, געווארן מ'גייט מאכן א קום זיץ, האלא! און מ'ווייסט שוין אפילו נישט וואס א קום זיץ איז, מ'הייבט זיך אן און מ'נעמט זיך אן זינגען דאב סטעפ, וכו' די קום זיץ. סאו, איז געווען דארטן אז אפאר פון די בחורים'לעך דארטן זענען געווען למדנים טאקע, אבער זיי האבן געווען היץ קעפ אזויווי זיי האבן געוואלט קומען דא זיי האבן געהערט ר' מעכיל זלאטשובער איז דא, ער גייט פירן שאלעשידעס, ער האט נאך געהערט נאך מער אז שאלעשידעס זיצן זיי מיט פארמאכטע לעקטערס, דאס הייסט פארמאכטע לעכט, ס'נישט דא קיין לעכט, וואס זיי זיצן צוזאמען און דער רבי זאגט תורה, דעטס אמעזינג, זיי גייען אריבער קומען דארטן, זיי וועלן האבן סחורה, זיי וועלן זיצן דארטן, מסתמא דער רבי וועט זאגן תורה אויף א פסוק דארטן, וואס וועט מאכן סענס אזוי ווי די חסידישע תורות וואס. וואס זיי האבן שוין געוואוסט חוזק צו מאכן פון, וואס זיי האבן זיך שוין געהערט נאכזאגן אז דארטן קען מען טייטשן אז ער איז א לשון פון אים מיינט ער אז זיי האבן געוואוסט אקעי ס'גייט זיין סחורה מ'גייט אריבערקומען דארטן, פארשטייט זיך דא רעדט מען נישט פון די גרויסע צדיקים וואס זענען געקומען דארטן ס'געווען מער אזעלכע גוטע קעפ לומדים אבער בחורים מ'גייט אריבערקומען, שוין זיי זענען אריבערגעקומען דארטן, און זיי זענען געווען זייער עקסייטעד, קיינער וועט נישט וויסן אפילו ווער זענען דארט ווייל ס'איז טונקל, מ'גייט הערן די תורה, און מ'וועט צוריק גיין צו די קלויז, מ'וועט צוריק קומען מיט אזעלכע סחורה זיי וועלן קענען לאכן די גאנצע זמן, העט מען נאר קענען איבערזאגן א ווארט פון דא און א ווארט פון דארטן, און זיי וועלן זיך הרג'נען פאר געלעכטער. שוין, אזוי ווי זיי קומען אן, אויפ זעהן זיי הערן זיי ווי מ'האלט שוין אינמיטן די תורה, ווי ר' מעכיל זלאטשוב האט שוין געזאגט א גאנצע תורה, און אינמיטן די תורה האט ער האט ער איז דארט ווען ער איז ארום אריינגעקומען דארטן האט ער אריינגעטייטשט דעם קאפיטל דא פון הוי ד השם כטוב כרום חסדו האט ער געזאגט יודע הים ועניות ווי ס'שטייט דא יודע הים ועניות ער איז געגאנגען אראפ אין דעם ים. ווי איז עס? באניות, עושה מלאכה במים רבים, הוי מראי מעש השם ונפל עושה במצילו, ויאמר ויעמוד ריח סור ותרומה מגליו, ויעלה שמים ויעל תהום וזה תפשו מלא סמויג, ער האט אויסגעטייטשט דעם קאפיטל, האט ער געזאגט אז דא אזוי, ס'דא יודע הים, ס'דא וואס ווייסן די ים, וואס איז די ים? די ים א תלמיד. מען זיצט און מען לערנט, מען ליט מען לערנט שס, דאס איז א מורא'דיגע ים, זיי גייען אראפ דארטן אריין אין דעם ים, אבער וויאזוי גייען זיי אריין דארטן בעניות, אני מיינט צו זאגן מיט איגו, מיט גאווה, אני ואפסי, איך פארשטיי, איך בין גוט, איך בין מורא'דיג, מיט די זאכן גייען זיי, זיי לערנען מיט די עניות, זיי נעמען דעם אני און זיי גייען אריין זיי לערנען דאס, עושה מלאכה במים רבים, זיי מאכן מורא'דיגע מלאכות טאקע, זיי שווימען דארט אין די ים התלמוד, זיי מאכן גרויסע מלאכות דארטן, ה' מה ראה מעשה ה' ונפלאותיו במצרו, יא, ויאמר ויעמד ריח שעורו, אבער וואס גייט פאר, זיי נעמען זייער זייער גאווה, והתרומם גל אויף, און זיי האלטן זיך גרויס מיט דעם, יעלי שמים, זיי גייען טאקע ארויף ממש אין הימל מיט אלע ביוטיפול זאכן, אבער. יעדע תהומות, זיי קענען אראפ טראסקענען, און זיי קענען גיין, ווער ווייסט וואס זיי, אויסגערעכנט וואס זיי קענען טון נפשם ברעות את מוגג, און ע פ קיצור האט אזוי אויסגערעכנט דארטן אז וויפיל מען לערנט, און מען לערנט פיין און פלייסיג טאקע, אבער אז מען איז נישט קאנעקטעד די גאנצע צייט, מען איז נישט ביים ד, דעמאלטס קומט מען ארויס אז נאכדעם טוט מען אפ די ערגסטע עבירות און דאס, און די בחורים האבן אנגעהויבן צו פילן אה אה, ער ווייסט פונקטליך וואס ער רעדט, ער רעדט צו אונז, און זיי האבן זיך אויסגעוויינט, זיי האבן גלייך תשובה געטון דארטן, און נאכדעם זיי צוגעגאנגען זיך איבערבעטן, זיי האבן געזאגט רעבעצ זעמיר געקומען דא, זיי האבן געמיינט זיי האבן חוזק מאכן, אבער יעצט זעמיר צו דער רבי געוואוסט פונקטליך וואס צו זאגן דא פאר אונז, וואס אונז האבן געדארפט הערן, און פארשטייט זיך צוריק חוזק מאכן האבן זיי שוין נישט, זיי זענען געווארן נאר נתקרב געווארן, און זיי האבן אנגעהויבן צו לערנען לעבן אן אנדער מין לעבן. סאו על כל פנים. וואס? כ'ווייס נישט. אבער אבער מ'זעהט אז אז יו נעווער נאו יו נעווער נאו. שוין לאמיר אריין גיין אין משנה משניות וויפיל צייט האבן מיר שוין? א שעה? אקעי כח. זאגט די הייליגע משנה מסכת חולין פרק ט' משנה א' מ'גייט דא אויסרעכענען יעצט דא. מען גייט דא אויסרעכענען יעצט דא אלע זאכן וואס זענען וואס איז מטמא, ס'הייסט ווען ס'קומט צו עסן, למשל האר, האר איז פעל, א שטיקל פעל וואס איז ס'איז דא א שטיקל פלייש אויף דעם אויך צוזאמען ווען מען שניידט ווען מען דער בוטשער נעמט אראפ ס'איז דא א שטיקל שוועל אזוי גרויס ווי א ווי א ווי א כביצה. ווערט צוזאמגערעכנט צו מטמא. כאטשיג די פעל, די פור, די פעל איז נישט קיין עסנווארג, אבער עס הייסט א שומר, ס'היט אפ די פלייש, ס'פראטעקט די פלייש, ממילא ווערט עס גערעכנט אזוי ווי א שטיקל פלייש, און ס'ווערט צוזאמגערעכנט אזוי. והרוטב, רוטב מיינט אזא מין גאלע, ס'איז א דזשעל, א פיס אוו דזשעל, נישט געלע, ס'איז דא א שטיקל דזשעל, וואס איז דאס אליינס עסט מען נישט, אבער וויבאלד ס'איז צוזאמען מיט א שטיקל פלייש ווערט עס מצרף צו די פלייש, והקיפו איז די געווירצן, אדער די אפזאץ פון די שטיקלעך פון אונטן פון טאפ, וואס איז אויך זיך מצרף מיט פלייש, והעלול און די לאנקע איז א הארטע אדער, וואס טוט זיך מיט די בהמה פון די האלז ביז די רוקן ביז די שדרה, ועצמות און די ביינער, והגידים און די אדערן, והקרניים און די הערנער, והטלפיים און די קלייען, דאס איז שטיקלעך וואס זענען נאנט צו די פלייש, ווען מען שניידט זיי אפ גייט בלוט דערפון, מצטרפין זענען זיך אלע מצרף מיט א שטיקל פלייש צו די גרויס פון א איי, לטעם הטומאת האיכרים, צו מטמא זיין די טומאה פון עסנווארג. כאטש יעדע איינע פון די זאכן פאר זיך אליינס הייסט נישט קיין עסנווארג און ס'קען נישט מטמא זיין, אבער ווען אזא זאך איז צוזאמען מיט א שטיקל פלייש גרויס ווי אן איי איז עס מטמא די טומאה פון עסנווארג. אבל לא, אבער זיין זיך נישט מצרף טומאת נבילה איז די טומאה פון נבילה, למשל די פעל פון א בהמה וואס איז געשטארבן אדער די יאוך פון די נבילה פלייש און אזוי אויך די אלע זאכן וואס מ'האט יעצט אויסגערעכנט הייסט נישט קיין נבילה און זענען נישט מטמא, נאך מער, דער דין איז אז א שטיקל פלייש פון א נבילה, אויב עס איז גרויס עט ליעסט א כזית, ווי א אליוו, איז עס מסתם, איז מטמא זאכן וואס רירן אן. כיוצא בו, אזעלכע זאכן, השוחט בהמה טמאה, איינער שעכט א נישט כשר'ע בהמה לנוכרי פאר א גוי'ס וועגן, אזא גוי זאל עס עסן, פאר ככס. און מע פֿאַרקעסט עס. און די בהמה נאָכן שעכטן, אַזױ שאָקלט זיך, אַזױ צעצאַפּלט זיך, אַזױ נאָכדעם ס'איז נאָך נישט געהעריק געשטאָרבן, מטמא טומאת אכלה, איז ער שױן מטמא די טומאה פֿון עסנװאַרג. למשל, אױב אַ טױטע שערע צערירט אָן דעמאָלט די בהמה, װערט זי טמא אַזױ װי סתּם פֿלײש װערט טמא, אַף עלױ טומאת נבֿלות, אָבער זי איז נישט מטמא די טומאה פֿון נבֿלות אױב אַ טהורע זאַך רירט אָן די בהמה, װײַל די זאַך איז נישט טמא, װײַל די בהמה הײסט נאָך נישט קײן נבֿלה אַזױ לאַנג װי זי צאַפּלט נאָך, זי הײט נאָך נישט עד שתמות, ביז זי שטאַרבט אינגאַנצן, דעמאָלט הײסט זי אַ נבֿלה. אױב עד שתּ יצא זרעו אָדער ביז ער האַקט איבער איר קאָפּ.

די זענען וואס זייער הויט, זייער פעל, איז אזוי ווי זייער פלייש, זיי האבן די זעלבע דין, אויב זיי זענען טויט, און מ'האט אפגעשניטן פון זיי די הויט אדער די פעל, זענען זיי מטמא אזוי ווי זייער פלייש איז מטמא. עור האדם, די הויט פון א מענטש, ועור חזיר, די פעל פון א חזיר, של ישוב, וואס מ'האט וד א, וואס טייטש א א, נישט קיין וואלד חזיר, נישט קיין א ווילדע חזיר, וואס איז וואס איז וואס איז נישט קיין אויפגעצויגן אין א אין א הויז.

בהמה, האלט די קינד, ואור השלילה אין די הויט פון א קינד וואס מען געפינט אין א בהמה וואס איז געשטארבן, ואור שתחת סל אלי אין די הויט אונטער די וויידל, ואור המענוקא אין די הויט פון די אזא מין מייז, א גראבע מייז, והקוח אין די הויט פון א קראקאדייל, והלטוה אין די הויט פון א ליזערד, והחומת אין די הויט פון א זאמד ליזערד. רבי יהודה אומר, הלטוה, אז די ליזערד האט די זעלבע דין כחילדה אזוי ווי א וויזל. וקילון, די אלע הויטן וואס מ'האט פריער אויסגערעכנט, אלע זענען מטמא ווי זייער פלייש, שעיבדם, ווען מ'האט זיי אויסגעארבעט, אויב מ'האט זיי אויסגעארבעט, מ'האט געמאכט פון זיי פעלד צו נוצן, אוי שעהילך בהם, אויב מ'האט זיי אויסגעשפרייט, מ'האט געמאכט פון זיי א קארפעט און מ'איז געגאנגען אויף זיי, כדי עבודה אזויפיל ס'זאל ווערן אויסגעארבעט שוין דארטן, טהורין, זענען זיי טהור, הייסט עס נישט קיין קיין הויט, ס'הייסט שוין מער אזוי ווי א.

וואסער, מ'האט געמאכט חיימאס מים, מ'האט געמאכט פון פעל האט מען געמאכט אזא אזא קריגל, עד שיבשה די חזה ביז עס שינדט אפ די פעל פון די בריסטן, י ה המרגל אויב איינער שינדט אפ די פעל פון די פיס זייט, מרגל איז די לשון פון רגל פון די פיס זייט, כולו חיבור לטומאה, הייסט אז די פעל אינגאנצן חיבור באהאפטן לגבי די טומאה, לטומאה סיי צו טמא ווערן און לטמא סיי מטמא צו זיין, אויך שאלה צב די שטיקל פעל וואס באדעקט די האלז, פון די ביימער האט ער זיך א רבי יוחנן בן עירא אומר, איינער חיבה ס'הייסט נישט מער באהאפטן, ווען חמא אמר נחמה זאגן חיבה ס'הייסט יא באהאפטן עד שיבשה סקילה, ביז מ'שינדט אפ די פעל אינגאנצן דעמאלטס הייסט עס ביז דעמאלטס הייסט עס נאכאלץ באהאפטן צו די ביימער. משנה ד' אור שיש לו כזית בשר, א שטיקל פעל וואס האט אויף זיך א כזית בשר א נגיעה, אויב איינער רופט אן בצבע היוצא ממני, אויף די פאדעם פלייש וואס גייט ארויס פון אים, ובשער שכנגדו, אדער רופט אן די האר פונקט אקעגן אים, טמא, ווערט עס טמא. הוי עליו, אויב עס איז געווען אויף אים כשני חצאי זיתים אזוי ווי צוויי האלבע כזיתים, מטעמא במעשה איז מטעמא דארף טראגן ולא במגע מ'בענטשט דארף איך אנרירן, איבער רבי שמואל זאגט רבי שמואל, רבי עקיבא אומר לא במכה ולא במעשה, מודה רבי עקיבא און רבי עקיבא איז מודה, בשני חצאות זייט זיך מיט צוויי האלבע אגער גרויס ווי א אלף, שתחו בם בקיצם, דאס אריינגעשטעקט אויף ווי א שפינדל, א שפענדל איז ווי א שישקע באב, ועשית און ער האט זיי געגעבן א שאקל, דעמאלט הייסט עס אזוי ווי ער האט געטראגן, שהיא טמאה אזוי איז עס טמא, מנין מה רבי עקיבא מטהר, פארוואס איז רבי עקיבא מטהר, באר באפעל, מנין שהאור מבטל וואס די פעל איז זיי מבטל, משנהאי, כלית המת, דאס מיינט צו זאגן א מארך ביין פון א טויטע מענטש, וכלית המקדשים, און א מארך ביין פון קרבנות וואס זענען פיגל אדער נוצר און זענען מטמא די הענט, הנוגע בהם, ווער ס'רירט זיי אן, די ביינער פון איינע פון די אויסגערעכנטע, ביין סתומים, סיי ס'זענען אינגאנצן פארשטאפט און מ'קען נישט צוקומען צו די מארך, ביין נקיבים, סיי ס'איז אפן צו דורכגעלעכערט און מ'קען יא צוקומען צו די מארך, טמא איז עס טמא. כלית נבילה, א מארך ביין פון א נבילה, וכלית השרץ, הנוגע בהם, ווער ס'וויל טון, סתימה אים, אויב ס'איז פארמאכט און מ'קען נישט צוקומען צו די מערכת ההורים, איז עס טהור, נקיבים, אויב ס'איז אפן און ס'איז אויפגעלעכערט, אפילו כל שהיא, אפילו אן טאטראפקעלע, מטעם במגע, ווערט עס אנגערופן אזוי דורך מ'רופט עס אן, מנין שאב ומעשה, תלמוד לומר הנוגע והנושא, סיי ווער ס'רופט עס אן און סיי ווער ס'טראגט עס לערנט פון אים, אפשר בא לכלל מגע, אז נאר פלייש פון א נבילה אדער פון א שערדל וואס מ'קען אנרירן, בא לכלל מעשה, קען אריינגיין אין כלל פון טראגן, און מ'קען ווערן טמא דורך טראגן, לוי' בכלל מאגע אויב מ'קען עס נישט אנרירן לוי' אויב בכלל למעשה קייט נישט אריין אין כלל פון טראגן און מ'ווערט נישט טמא אויב דארפן טראגן. משנה ו', ביצת השרץ, א איי פון א שרץ, ס'איז דא שרצים וואס זיי לייגן אייער און פון די אייער קומען ארויס קינדער, יונגע שרצים, האמרי קיימות, וואס האלט ביים ארויסקומען א שרץ פון דארטן, טהרה, איז עס טהור, אויב איינער רירט עס אן איז עס נאכנישט טמא, כאטשיג ס'איז דא א שרץ אינעווייניג אבער ווייל די שאלה האט זיך אין די איי אליין נאכנישט טעמא, און אנרירן די שעריצן קען ער דאך נאכנישט, איז אזוי ווי די משנה מיט די מאריך ביין פריער. נקבע, אויב ס'איז געלעכערט געווארן כל שהיא טמאה איז טמאה. עכ ב ר מ אז של חצי בשר וחצי אדמה. די גמרא זאגט אז די רמ א אז ס'איז געווען עפעס א מין מייז וואס איז געווארן נישט געבוירן געווארן פון א מאמע, נאר געבוירן געווארן פון די ערד, פון די גארבעדזש. הנוגעים בבשר דער בשרית און דער פלייש טמא איז טמא, באדמה און דער ערד חלק פון דער מייז טהור איז טהור, רבי גידא אומר, אף הנוגע באדמה, אויך דער בשרית און די ערד שכנגד הבשר וואס איז קעגן די פלייש טמא איז טמא. משנה ז, האיבר, א גליד וואס איז א ביין מיט פלייש, והבשר, אדער פלייש, המדלדלין, וואס הענגען נאך. זיי זענען אפגעשניטן, אבער זיי האבן נישט אינגאנצן אין איין ארט הענגען זיי נאך, ביי בהמה, ביי א לעבעדיגע בהמה, מטמא א טומאת אכלן, קענען זיי טמא ווערן דורך אנרירן א שער צו מטמא זיין אנדערע עסנווארג די טומאה פון אכלן, במקומם אין זייער פלאץ, ווייל צריכן הכשר, זיי דארפן האבן א הכשר מיינט צוואונג צוגרייטונג, נשחטו בהמה אויב מ'גע'שחט'ן א בהמה הכשרי, באקומען זיי די הכשר צו קענען טמא ווערן בדמיה דורך איר בלוט, דורך די בהמה'ס בלוט, דברי ר' מאיר זל ר' מאיר, ר' שמעון אומר, לא הכשרי, זיי האבן נישט באקומען קיין הכשר דורך די בלוט. מיט מות הבהמה, ווען די בהמה איז געשטארבן, הבשר, די געהאנגענע שטיקל פלייש, צריך הכשר, דארף האבן א הכשר, כדי אז ס'זאל קענען ווערן טמא, די טעמע פון עסן מ'מעג אבער שערזיץ אנרירן, דארף עס קודם באנוצט ווערן מיט וואסער, ווייל מ'זאגט א מי שעושה ניפו, דער וואס בהמה איז געשטארבן, מאכט אז די שטיקל פלייש וואס הענגט נאך, זאל הייסן ווי אינגאנצן אפגעריסן געווארן פון די בהמה, און ס'ווערט נישט גערעכנט אלס אן עבירה ווי א טייל פון די געשטארבענע בהמה. נאר עס איז נישט קיין גענארעווארע פלייש און עס איז פונקט אזוי ווי עס וואלט אפגעריסן געווארן פון די בהמה ווען זי האט נאך געלעבט, דאס הייסט א בשר מן החי, און פלייש וואס איז אפגעריסן געווארן פון א לעבעדיגע בהמה איז נישט מטמא. הוא איבר, דער גליד וואס הענגט איז אבער מטמא, יא מטמא משום איבר מן החי, צוליב איבר מן החי, ואינו מטמא משום איבר נבילה, דברי מייז אלתר מייער, בשם המטהר, משנה ח', הוא איבר, והבשר המדלדלין באדם, טהורים זענען טהור ווילאנג ס'הענגט נאך ביי א מענטש. מעשה, אדם האט דער מענטש איז געשטארבן, הבשר טהור ואיבר מטמא משום איבר מן החי, ואינו מטמא משום איבר מן המת, דברי מייז אדער מאיר, רבי שמעון מטהר. זאגט די גמרא יעצט. די גמרא גייט יעצט רעדן דף קפ ה עמוד א', אמר רבי דבר אבן רבי יצחק בר אשי, מים ראשונים מצוה, די וואסער וואס מען וואשט זיך פאר דעם איז נאר איז א מצוה וואס הייסט ס'איז א מצוה דרבנן ואחרונים חובה און די וואשט זיך ביים אחרונים פארן מענטשן איז א הארבע איז א חיוב איך בין אמאל געווען אין דזשערבע אויף שבת איז איך געווען ביי שאלעשידעס האב איך גענדיגט שאלעשידעס האב איך געזען ווי זיי ברענגען אריין א גרויסע שיסל מיט א לעוואר א טאטעפל. מים אחרונים חובה! קומען זיי אריין אזוי מיט א שטארקייט, נישט אזוי ווי ביי אונז געט מען אזא א דעיס, אונז האלט מען אז מ'דארף נישט האבן קיין גאנצע דעיס, זיי האבן א גאנצע זאך, מ'וואשט זיך געהעריג די הענט מן הכלים, מים אחרונים חובה האלטן זאגן זיי. סאו די פון ווי קומט די מים אחרונים חובה? פון דא פון די גמרא. מאיז וויי, איך וויל פרעגן א קשיא, מים ראשונים ואחרונים חובה, אמצעים רשות, מצוה לגבי רשות,

ס'קוקט אויס ווי זיי ביידע זאגן די זעלבע זאך. ניין, צו די וואס זאגן מ'טאר נישט וואשן איין נאדל אין א גאלבע קארקע, איינער זאגט איין נאדל אין עלה בכלה, מ'טאר זיך נישט וואשן נאר אין א כלה, און איינער זאגט מ'טאר זיך נישט וואשן אויף די ערד. סאו ס'קוקט אויס ווי ביידע זאגן די זעלבע זאך. מ'טאר זיך נישט וואשן אויף די ערד, און מ'טאר זיך וואשן נאר אין א כלה. סאו ביידע זאגן זיי דאס. זאגט ער ניין, א עיקר בעניי, ס'איז דא א חילוק צווישן זיי, קינצע. אויב מ'קען זיך וואשן מיט מים אחרונים ארויף אויף אויף וויאזוי הייסט עס זעגעלעך. און דאס קעמפ איז געווען זעגעלעך אזעלכע קליינע שפענדלעך פון האלץ, איז לויט די טענה דארף מען זיך אריינוואשן אין א קעלער קען מען נישט ווייל דאס איז נישט קיין קעלער, אבער לויט די טענה וואס זאגט אז מ'טאר נישט וואשן מים חמם אויף די ערד, מעג מען יא, וואס הייסט נישט געוואשן אויף די ערד? ווייל ער גיסט זיך ארויף אויף דעם שפענדלעך פון האלץ, די זעגעלעך. מים ראשונים נוטלים מים חמים בצונם, די מים ראשונים מעג מען זיך וואשן סיי מיט ווארעם וואסער און סיי מיט קאלטע וואסער, אחרונים אין נוטלים טאר מען זיך וואשן אלא בצונם, נאר מיט קאלטע וואסער און אשר חממ'ן מפייפען את הידיים ווייל די ווארעמע וואסער מאכט ווייך די הענט, ואם מעבירין את הזהמה און ס'וואשט נישט אראפ די שמוץ, נאר פארקערט ס'זאפט זיך איין די פעטקייט פון די שפייז אין די הענט. אויב האט מען געלערנט איים צבי אום רשות, די וואשן זיך די הענט צווישן איין מאכל און די אנדערע מאכל איז א רשות. אמר רבי נחמן האט רבי נחמן געזאגט, לא ישני אלא בין תבשיל לתבשיל נאר צווישן איין געקעכטס און א צווייטן געקעכטס וואס ביידע זענען פון מילך אדער פון פלייש. אבער בין תבשיל לגבינה, אויב האט מען געגעסן טשיז און נאכדעם וויל ער עסן א פליישיגע געקעכטס, חובה דעמאלטס איז דאך זיך חיוב צו וואשן הענט, ווייל ס'איז מעגליך ער האט זיך אנגעקלעבט די טשיז אין זיין הענט, און נאכדעם גייט ער עסן פון דעם פלייש, וועט ער עסן בשר וכו'. אמר רבי יהודה בראדער וכו' האט רבי יהודה בראדער וכו' געזאגט אזוי, בני מה אמרי, פארוואס האבן די חכמים געזאגט, בני מה אמרי, מים אחרונים חובה, אז וואשן זיך מים אחרונים איז א חוב, פארוואס, ווייל שם מלך סדומית יש, ס'איז דא א מין זאלץ וואס ווערט אנגערופן מלך סדומית, וואס איז אזוי שטארק און אזוי פאוערפול, וואס חס ושלום, שמא סאמע עס אן עין, עס קען בלינד מאכן די מענטש, איז וועגן דעם חשש פון א סכנה, האבן די מענטש, האט מען זיך געהייסן מען זאל זיך וואשן מים אחרונים, אמר אביי, האט אביי געזאגט, אם אשתכח כי קרתה בחירה, ס'געפינט זיך נישט נישט נאר א פיצי קליינע ברעקל אין א קאר, און דרייסיג סא זאלץ, געפינט זיך ממש א פיצקעלע א פיצקעלע. אמר רבי אחא ברי דרבה לרב אשי, האט רבי אחא ברי דרבה פון רב אשי געפרעגט, כל מלחה מאיהו, און וואס טאר מען געמאכט, אויב מען געמאסטן זאלץ, צו דארף מען זיך אויך דערנאך וואשן הענט, וואס טייטש, ער ארבעט סתם מיט זאלץ, ער האט נישט געגעסן יעצט, סתם א אמר רב לא מבער, נישט קיין שאלה, ער האט זיך געוואשן, ער האט אנגעכאפט מיט זיין הענט זאלץ, זיכער דארף ער זיך וואשן. אמר אביי האט אביי געזאגט, מרעש הוה אמינא, אנהייב האב איך געטראכט, היי דלא משיב מים ואסרו על ערא, די וואס מען וואשט זיך נישט מים אחרונים אויף די ערד נאר אין די קייל אריין, משום זהמה, ווייל די מים אחרונים זענען פארשמוצט, און ס'געט ארויס א שלעכטן גערוך, עס איז מיס, אמר לי מר אבא, מיין הער, מיין רבי, רבי אבא נחמני האט מיר געזאגט, אז די טעם איז, משום די שרי ריח רע עליי, ווייל די געוואשענע מים אחרונים איז דא א ריח רע, און דעם זאל מען נישט זאל מען וואטשן ווען מען גיסט עס. מרביה, מרשב א מן האנהייב האב איך געמיינט די הוה ק דקאנשער נאשווראא אז דאס וואס מען קערט אויס די ברעקלעך אין שטוב נאכן עסן איז משום מן הכריסה אז ס'זאל זיין קלין. אמר לי מר. מיין רבי האט מיך געזאגט אז די טעם איז משום די קושיא לעניית עם ווייל טרעטן אויף ברעקלעך פון ברויט קען צוברענגען צו ארעמקייט. ס'פארציילט די מעשה א גמרא מעשה, האי גברא, ס'איז געווען א מענטש די הוה מהדר ליה, שרה די עניות'ע, וואס דער שר פון ארם קאי, דער מלך, האט אים נאכגעיאגט, און צו קענען מאכן א ארם מאן, ולא הוה יכול ליה, ווי ער איז אנגעקומען, האט ער געזען די כזור אנ ש אויף רטיבה, ער איז געווען זייער אפגעהיטן זאל נישט טרעטן אויף די ברעקלעך. יום אחד, איין טאג, כרך ריפתא א יבלאי, דער מענטש, האט געגעסן ברויט, אין א פעלד, אויפן גראז, אמר, האט דער שר געטראכט, יעצט, השתא ועדה נפל בידו, יעצט גייט ער אריינפאלן אין מיינע הענט אריין, ווייל ער גייט זיכער נישט קענען צוזאמנעמען די ברעקלעך, ס'וועט אריינפאלן צווישן די גראז. וואס איז געשען? בשר דאכל נאכדעם וואס דער מענטש האט אויפגעגעסן איי סאמארע האט ער געברענגט א שאוועל, א קריני ליבלע, האט אויפגעגראבן דארטן די זאמד אין די ערד, ושדיני לנהר און עס אריין געווארפן אין טייך כדי עס זאל נישט ווערן מען זאל נישט שטעפן ארום. שמאי דער מענטש געהערט די קאמאר די שר פון דניאל זיך געזאגט אויף זיך וויי די אפקאי היא גברא מביתו דער מענטש איז דאך ארויס סתם ארויסגעטראגן פון זיין הויז, סא דער מענטש'ס הויז וועט שוין דער שר פון דניאל נישט האבן קיין שום שליטה. זעט מען פון דעם אז מען איז נזהר זייער שטארק די מענטשן טאקע די ברעקלעך מען זעמט צאם מען עסט אויף די ברעקלעך מען מען מאכט זיכער ס'זאל נישט פאלן אויף די ערד און אויב יא קלינט מען עס צאם שנעל זאגט די הייליגע זוהר הקדוש מען רעדט שוין וועגן געלט לאמיר רעדן ווייטער וועגן געלט און דא גייט מען רעדן אזוי אט אויב איינער געבט צדקה איז ונתני ער געבט ונתני איז א פעלינדראם וואס מיינט א פעלינדראם ווען די אותיות וויאזוי די פארסט עס די גייסט צוריק צו וועגס זעסטו די זעלבע ווערטער אויכעט אזוי ווי די ווארט והי' כהי' והיכוהי, ס'טייטש אז דו שלאגסט איינעם, עסטו צוריק כאפן. והיכוהי, און די זעלבע זאך ונתני, אז דו גייסט געבן פאר איינעם, עסטו צוריק באקומען פון אים. איי, וואס מיינסטו מיט צוריק געבן? ס'נישט קיין הלוואה. איך געב אים, ער גייט מיך צוריק געבן? ניין ניין, נישט ער וואס געבט צוריק, דער אייבערשטער וואס געבט צוריק. אז דו העסט געבן, העסטו באקומען. די מאר יו גיוו, די מאר יו געט. סאו וואס מיינסטו זאגן איז אזוי, איך געדענק איך האב אמאל געטראפן איינער פון די רוסישע ביליאנעירס, ער האט מיך געזאגט, פראם אלל די מאני דעט איי ע ה ווען ער געהאט עפעס אפאר הונדערט אפאר הונדערט מיליאן יוראס איז ער געווען ווערט, באט פארם אלל די מאני דער איך העוו, די אנלי מאני איי ריעלי פאזעס איז וואט איי גיוו אוועי. אלעס די גאווערמענט לויפט מיך נאך אוועקנעמען פון מיר וואס האב איך עכט? איך האב זיך אוועקגעגעבן פאר א צווייטן, ביקאוז דאס בלייבט מיינס אייביג, דאס איז מיין מצוה פאר אייביג, איך האב אוועקגעגעבן פאר יענעם געלט, דאס איז מיינס פאר אייביג, דאס וואס איך האב אין מיין באנק איז נישט געראנטירט, דאס וואס איך האב געמאכט אין דעם בילדינג איז נישט געראנטירט, דאס וואס איך האב אין מיין בערזל איז נישט געראנטירט, וואס איך האב געגעבן פאר יענעם דאס איז געראנטירט, ונתני, ווייל דאס דאס גייט נאך די אייבערשטער צוריקגעבן, און דאס גייט יעצט אריין זאגן דא אין די זוהר הקדוש, גייט ער זאגן דאס אז ס'איז דא אזא זאך וויבאלד. א מענטש געבט פאר א צווייטן געלט איז אזוי ווי ער געבט אים לייף, אזוי ווי ער געבט אים לעבן, ווייל דער מענטש וואלט געקענט אויסגיין פאר הונגער, האט ער אים געגעבן דאס, יעצט קען ער לעבן, אדער זיינע אנדערע בילס, ער וואלט געווען אין צרה, ער האט א ביטערע לעבן, ער געבט אים די געלט, מאכט אים די זיסע לעבן, ממילא געבט אים דער אייבערשטער צוריק נישט נאר געלט, ער געבט אים צוריק לעבן, איז מען זוכה פאר דעם דורך אריכות ימים. און. וויבאלד ער האט אים געראטעוועט זיין לעבן, וואס געשענט איז אפילו אויב דער מענטש וואס האט געגעבן די געלט איז געווען באשערט מיתה, וואס טייטש די עצת המוות האט זיך שוין אנגעכאפט אויף אים, אבער וויבאלד ער האט געגעבן געלט פאר א צווייטן און האט אנגערופן אנגערירט מיט דעם די עצת החיים, קומט די עצת החיים און ער איז משפיע אז ער זאל אוועקגיין פון די עצת המוות און ער באקומט אויך לעבן וועגן דעם, מידה כנגד מידה. און וויבאלד אפילו דער עני איז שוין גע איז געהייסן כאילו ער גייט שטארבן און ער האט אים געמאכט לעבעדיג, איז אפילו דער עושר וואס געהט די געלט און ער האט ס'איז שוין געווען באשערט פאר אים חלילה וחס אז ער זאל נישט לעבן, איז ווייל דעם וואס ער האט געגעבן ווערט די גזר דין איבערגעדרייט און ער באקומט יא לעבן. יעצט וועט מען אריינקוקן אינעווייניג וואס שטייט ביום הוקם את המשכן. רבי חייא, רבי חייא איז געווען א תלמיד פון רבי שמעון, פסח האט אנגעהויבן אזוי, ס'שטייט אין תהלים, פי ז, נשאן לאביונים. צדקתו עומדת לוהט קרנו תרים בכבוד. פיזא מיינט צו זאגן ער ספענדט און נתן הגעת לאביונים פאר די ארעמע לייט, צדקתו איז זיין זיין צדקת עומדת לוהט בלייבט אייביג שטיין פאר אייביג, ער קארגט נישט. ס'טייטשט, ס'דא מענטשן וואס זיי האבן ליב צו ספענדן, אייער קארנא איז א שטאלץ טהור און מקובד, הייבט זיך אויף מיט מקובד, גייט אונז טייטשן יעצט יעדע ווארט, פי זיי נאסן די אביונים, ס'איז דא מענטשן וואס האבן ליב צו ספענדן, זיי זענען פאזערנס, זיי נעמען זייער קרעדיט קארד, מען סווייפט אהין, מען סווייפט אהער, אבער ער סווייפט נישט סתם אין די וועלט אריין, ער סווייפט מיט א חשבון, ער סווייפט נישט אויף די וועלט, ער סווייפט פאר יענע וועלט, וויאזוי? ווייל נאסן די אביונים, ווייל ער גייט פאר אומעלאט, מאי פיזר, כמו דעת אמר, יש מפזר, ס'שטייט אין פסוק אין משלי, יש מפזר ונוסף עוד. יאכל פיזא בעלמא וואלט איך געוואלט מיינען סתם אזוי ספענדן, כמשל מיין פיזא ער ספענד אויף וואס? נוסן די אביונים, ער געט עס פאר די ארעם אביונים, כיוון די אברי מסכנא וויבאלד ער געט אוועק סתם אזוי ספענדן איז נישט קיין גוטע זאך סתם אזוי צו שפענדן די אייגענע געלט ארויסווארפן איז נישט קיין גוטע זאך, אבער אויב מען געט עס פאר ארעמע לייט, כיוון די אברי מסכנא אז די געסט עס פאר ארעמע לייט, הייפ איז זירא יעיס. די פאזירער איז א גוטע ספענדינג, ס'איז א גוטע אינוועסטמענט, ס'איז א גוטע ספענדינג. מאי ונוסף ועוד, ס'איז שטייט יש מפזר ונוסף ועוד בקולא, מאי ונוסף ועוד מיינט צו זאגן אז ער פארמערט אים בקולא, אין אלעם ווערט ער פארמערט, וואס הייסט אין אלעם? ונוסף ועוד באיסרא, ער גייט באקומען מער פון דעם אין עשירות, ונוסף עוד בחי', און ער גייט אויך צוריק באקומען לייף, אזוי ווי מ'האט יעצט גערעדט דא. האי קרא, הכא מבעי אלי', זאגט ער די פסוק וואלט געדארפט זיין אשתו, ער פרעגט אזוי, ס'וואלט געדארפט שטיין יש מפזר ויוסב עוד, וואס הייסט ונוסף עוד? ויוסב עוד, און ער וועט אים פארמערן, וואס הייסט מאי ונוסף? וואס מיינט צו זאגן דא ונוסף לשון אז ער האט שוין געגעבן מער? ענטפערט ער, א אילו הי' עשה די שורה ביי מס' איז דא א פלאץ וואס דארטן רוהט די מס' הוא גורם לייד איר תוסף מחיים די לילה אבער ער איז גורם דעם אז איר גייט מוסף זיין לייף יוסף מחיים די לילה לאות פלאי ער גייט נעמען פון די עצי חיים פון אויבן און ער גייט מוסף זיין אויף אים אז ער זאל אויכעט קענען און פון דעם באקומען מיר אויכעט לעבן, אמר רבי דמר בחייא, קרא א סייד, די די פסוק האט איידער געזאגט, דכל מאן דיובא למסקנא, יעדער וואס געבט פאר ארעם מאן א סר אילנא דחייא, איז ער מעורר די די עץ החיים להוספה להאי אילנא דמותו, צו מוציא זיין אויף אים וואס ער האט שוין די עץ המוות, וכדאי נישטקה חיים וכדילא אילו, און דעמאלטס. געפינט זיך חיים און שמחה אויבן. ער איז זייט אויב אויב געט ער לשובע ולא לרצון, געבט מען אים לחיים ולא למוות. האסטו געגעבן פאר אים זעטיקייט, באקומסטו לעבן. און בר נש, די גרים דא, און א מענטש וואס איז גורם דאס בשעתו די איצטרך לייב און ער דארף עס האבן אהי אילנא דחיי קאום עלי', דער אילן החיים די עצי חיים שטייט פאר אים און ס'העלפט אים דארט אין די צייט וואס ער דארף עס האבן, והיא אילנא דמוסא אגן עליו, און די אילן המוות איז מייגן אויף אים, ער בגין כך ונוסף עוד, וועגן דעם שטייט א לשון עבר, ונוסף עוד מיינט צו זאגן, פון דארט וועט ער שוין נמשך ווערן אראפ צו אונטן. כמו דרא, אונטן ווען צדקתו עומדת לעד, מה עומדת לעד, עומדת עלי לבל נש, דאס וועט שטיין פאר דעם מענטש, לזמן עלי קיום און לחיים, ס'זאל אים ברענגען א קיום, ער זאל קענען שטיין און לייף כמו דאיוב ולי חיים, אזוי ווי ער האט אים געגעבן לעבן, ועשה לגביו חיים, און ער האט מעורר געווען אויף אים די עצה חיים, הכא נמי ירמלאי, געבט מען אים אוכל, ואינן תרי אילנן, דאס זענען צוויי ביימער, קיימען אלי' לשהיז ואלי' שטייען דארטן פאר אים צו מצא זיין, אילו אוספו לחיים אים צו מצא זיין, אים צו מוסיף זיין און פארמערן לעבן. קרבן נטורים בכבוד, תוך הזיע קומען זיי, בדרך סוד, עלמא דאמרן, די וועלט וואס אונז האבן יעצט גערעדט דא, האי קרן תורים, עס ווערט אנגערופן קרן, און דאס הייבט זיך אויף, און אזוי ווי די מלכות הייבט זיך אויף און און און במה? וויאזוי? בכבוד. כבוד איז בגמטריא ל' בית. אזוי ווי ס'איז דא א זאך וואס הייסט ל' בית נסיבות חכמה, יא, דורך דעם הייבט זיך עס אויף, מיט די ל' בית נסיבות חכמה. במה? בכבוד דלעילא. דהאי באנאש גורם לחבלה אין כדהוא. דער מענטש. ער האט צוגעברענגט עס זאל מאכן שלום צווישן די צוויי עצים, מען מיינט צו זאגן אז ער גיבט חיים פאר די מענטשן, פאר די ארעמע לייט. דהאי באנאש גורם לחבר לא ככדורי אלא ארכה ברכהן לאילה וצאתה, און אז ער איז ער ברענגט אראפ ס'זאל ברענגען השפעות פון אויבן אראפ צו אונטן. רבי אבא אומר, רבי אבא זאגט בכל זמן דמשכן העיר תוקם בוודאי און דברי נשה, יעדע צייט ווען דער משכן איז אויפגעשטאנען, עס מיינט צו זאגן מען שטייט אויף דעם משכן דורך דעם וואס מען האט, וואס די בני ישראל האבן מנדב געווען פאר דעם משכן. כדיין ההיא יומא, אזוי ווי יענע טאג, יומא כ ד חדוות צו די כוללים, איז אזא מין שמחה אזוי ווי ס'שטייט אז עס איז געווען א שמחה אזוי ווי ווען מ'האט באשאפן די וועלט, און משאכ רביעית קדישא, און די שמע משחת קודש, וואס מיינט צו זאגן די שפע פון די חכמה וואס ווערט געברענגט געקומט פון בינה, זענען איסרי בהני בצינן, ווערן אראפגעגאסן אויף אלע די די די די נייערעס, די זיבן נייערעס, וואס אונז האבן שוין גערעדט, דאס איז די זיבן ספירות, ווען אהרן כולי און זיי אלע שיינען, מאן דגורם דא גורם לאי, ווער ס'האט גורם געווען אויף דעם דורך זיינע מצוות וואס ער האט געטון, האט גורם געווען אויף דעם אז ער זאל ניצל ווערן אויף די וועלט, ויהיה לחיים, און זאל האבן לייף בעלמא דאתרא אויף יענע וועלט אויך, נישט נאר אויף די וועלט, נאר אויף יענע וועלט אויך. הדא דכתיב, דאס וואס שטייט אין צדקה, צדקה איז תצל זיך מציל זיין אפילו ממוות, ס'קען מציל זיין פון אלע מיני צרות, און ס'קען אפילו מציל זיין אויך פון טויט, און כסדר ווי ס'שטייט, ואורח צדיקים, און די וועג פון צדיקים, כאור נוגה, איז אזוי ווי א ליכטיגקייט וואס שיינט הוילעך ואור עד נכון היום, אזוי ווי צופרי פארטאגס זעט מען די זון שיינט אויף, די סאן רייז, א טראפקעלע ביסל די זון שיינט אויף, אבער עז איט גאוס אן זעסטו עס ווערט ליכטיגער און ליכטיגער און ליכטיגער און ליכטיגער, אזוי אויכעט גייט עס ארויף שטערקער און שטערקער און ס'ווערט ממש א ליכטיגקייט. סאו דער רבי רבי שמעלקא האט געטייטשט אמאל, דער רבי רבי שמעלקא פון ניקלשבורג האט געטייטשט אמאל, ט, וואס הייסט פיזר נאסן לאביונים? העסטו זען אז ארעמעלע, אז עס איז דא אסאך מאל עשירים וואס האבן מורא, דאונט טעיק עדווענטעדזש פון מיר, ממילא וועלן זיי זיין, זיי וועלן נישט אזויפיל ספענדן פאר א ארעמאן, זיי וועלן מורא האבן אז אז זיי גייען פארלירן די געלט פון אים, אדער מען גייט נעמט עדווענטעדזש פון זיי. נו, זעסטו ארעמעלע האבן אזא מין רצון צו קענען געבן פאר אנדערע, אז אפילו זיי קענען אוועקגעבן גרינגער זייער גאנצע פארמעגן ווי דער עושר. די עושר האט נעמען געבן נאר וויפיל ס'קומט אויס גוט, אבער דער ארעמאן, אפילו ער האט נאר צען דאלער אויף זיך, עט עס קענען געבן פאר א צווייטן ארעמאן. אזוי זאגט ער, האט ער געדייטשט, פיזר, די מדריגה פון פיזר פון קענען געבן, פון פון קענען געבן פאר א צווייטן, נשאן לאביונים, די מידה האסטו געגעבן פאר די ארעמע לייט. און אמער א מענטש קומט אן צו די נסיון עושר, קומט אים אונטער די נסיון עושר איז מיר שוין זייער שווער דעמאלטס. סאו ווען מ'בעט מיר א תפילה אז די אייבערשטער זאל אונז געבן מיליאנען, ביליאנען, און נאך אלץ בלייבן מיט די פיזר, זאל מען קענען געבן פאר ארעמע לייט. זאגט דער הייליגער רמב ם הלכות תפילה פרק ח', שליח ציבור מוציא את הרבים מידי כבותם, א שליח ציבור איז מוציא די רבים מיט די דאווענען, וואס הייסט, כיצד, בשעה שהיא מתפללת, ווען ער דאווענט און ער זאגט די ברכה, והעם שומעין און זיי הערן צו, ועונין אמעין און זיי ענטפערן אמן אחר כל ברכה ברכה נאך יעדע ברכה, הרי הן כמתפללים הייסט אזוי ווי זיי האבן געדאווענט, כ'דענק איך בין געווען אין איינע פון די פלעצער אין אפאר פלעצער שוין, ווי איך קום אריין אין פלעצער ווי דארטן, כ'דענק אין בארדיטשוב אמאל יארן צוריק איז געווען הרב בריי דארטן, כ'רעד פון תשנ ח, ווען איך בין אנגעקומען איז געווען א באנטש מיט אלטע רוסישע אידן זענען דורך געגאנגען די די די קאמוניסטן זיי האבן נישט געקענט קיין דאווענען זיי האבן געקענט זאגן שמע ישראל און זיי זענען געשטאנען דארטן און עס איז געווען א בר תפילה די בר תפילה האט געזאגט אלע ברכות זיי האבן געענטפערט אמן און מיט דעם האבן יוצא געווען כ ב מזמור אמיר מקשה עיני דיעה להתפלל אז ער קען נישט דאווענען אבל אי דיעה איינער וואס ווייסט יא עיני יוצא די כבוש אלא בתפילת עצמו דארף אליינס דאווענען ביי מזמור אמיר בשערי מס' שנה ביי אלע אנדערע טעג פון די יאר חוץ פון ראש השנה ויום כיפורים פון שנת היובל, יום כיפור, און אין די יאר פון יובל זאגט מען אויך די אלע ברכות פון מלכי זכרון און שופר אזוי ווי ראש השנה פון יעדעס יאר. אבל בשני ימים של עלי' שליך ציבור מוציא את הידיעה כשם שמוציא מי שאין ידיעה, קענען מוציא זיין אפילו די וואס ווייסן יא אזוי ווי די וואס, ווייל מ'קען, ווייל מ'זאגט דאך נישט אלע די זאכן די זעלבע זאך, סאו זיי זאגן די אלע מאך זכרון שפר אז אלע זאכן זענען מוציא יעדן איינעם, מפני שהן ברכות ארוכות ווייל ס'זענען לאנגע ברכות, ועיין רוב הידים עושים יכולין לכוון דעתם כשליח ציבור, נישט יעדער איינער קען מכוון דעת זיין אזוי ווי דער שליח ציבור, לפיכך אם רוצה היודע לשמוח בשני היום האלה, ווער ס'וויל, אפילו דער וואס ווייסט עס, אויב ער וויל זיך שמח זיין אויף די צוויי טעג, אויף די צוויי טעג אלס תפילת שליח ציבור, אויפן תפילה פון שליח ציבור להוציא, ער זאל אים מוציא זיין, ידי חובתו, הרשות בידו, קען ער עס טון. זאגט דער מס' שער התשובה שער ב' אות ג',

הוא אחד, די ערשטע זאך איז לכפר על חטאיו, ס'איז מכפר זיין זינד להעביר את עוונו, און ס'וועט נאכלאזן זיין זינד כמו שנאמר, ראה עניי ועמלי זעה מיין פיין און מיין פלאג מיין יסורים, וסו, און זיי מיר מוחל לכל חטאותיי אויף אלע מיינע זינד, און בתחליא ע ה הגוף, און מיט דעם וואס די אייבערשטער האט אים קראנק געמאכט זיין גוף, אשר כילו השם בו ירפא חולי נפשו ווערט געהיילט, ס'איז א הילינג, כי הוא אבן חולי הנפש ווייל די זינד איז דאך נעבעך א קראנקהייט פון די נשמה, כמו שנאמר רפא נפשי כי חטאתי לך, הייל מיך אויס, ווען איך האב געזינדיגט, וואס הייסט הייל מיך אויס? זעט אויס אז דאס איך האב געזינדיגט איז א קראנקייט, ונאמר און בעל יאמר שכן חוליתי העם היושב בה נשיא אבן, און זאל נישט זאגן די פאלק וואס רודט אין ירושלים אז איך בין קראנק געווארן, דאס מיינט אז עס וועט נישט זיין קיין קרענק, וויבאלד די פאלק וואס זיצט דארטן וועלן זיין ריין, און עס איז פארגעבן געווארן זייער זינד, זעט מען פון דא אז נאכדעם וואס די זינד איז פארגעבן געווארן איז נישטא מער קיין קרענק וועלכע קומען צו פארגעבן די זינד ביי שנית די צווייטע זאך איז אויב עס קומט די סירמא די זינדיגער להוכיחו אים צו שטראפן אדער אנדער פלאץ שטייט להזכירו אים צו דערמאנען און להשיבו מדרכיו הרעים און אים צוצוברענגען צוריקצוקערן פון זיינע שלעכטע וועגן כמו שכתוב ווי עס שטייט אכתרי עושי תיקחי מסור. דער אייבערשטער האט געזאגט צו די אידן, אז עס פאר מיך מורא האבן און פון די שטראף וואס איר האט געברענגט אויף די מענטשן, דעמאלטס זאלט איר נעמען א מוסר תשובה צו טון, ואם לא קיבל המוסר ולא ניחס מפני תוכחה, אויב וועט עטס נישט אננעמען פון אים קיין מוסר און זיך נישט דערשראקן פון דעם, און נישט געווארן האמבלד אביסל וועגן די שטראף וואס דער אייבערשטער באשטראפט, ולא מל עד לעת לבבו, און עס איז נישט געעפנט געווארן דיין פארשטראפטע הארץ, אוי לנפשו, וויי איז צו זיין נשמה, כי סבל יסיר, ווייל ער האט נעבעך געליטן, ונשא סביונה, ולא נרצה עוונה, האסט שוין יא געליטן דעמאלטס כאטשיג כאטשיג האסט די אפקומען און זאלסט תשובה טון, אבל נכפל עונשו ער האט נאר געהאט דאפלט זיין עונש כאשר ביעדן איז ער שוין מבאר געווען אין אין אין די דינסטאג פון פרשת בעלותך אזוי ווי מ'זעהט דארטן, אבער אונז ברוך השם איז זוכה אז מ'פרובירט צו זיין אייביג נאנט צום אייבערשטן און חלילה אויף א חס אפילו אויב מ'פאלט טוט מען תשובה און מ'טרעפט זיך גלייך צוריק מ'דארף נישט ווארטן אויף קיין יסורים און מ'זאל אייביג האבן נאר אך טוב וחסד ברוך השם לעולם אין עולם אמן ואמן.